na tũnyitanĩre thĩinĩ wa kiugo kĩa Ngai nĩ tondũ kiugo kĩa Ngai nĩ kĩama, nĩ tondũ kiugo kĩa Ngai kĩrĩ na ũhoti, nĩ tondũ kiugo kĩa Ngai kĩrĩ na hinya. Haleluya! Ũmũthĩ ndĩrenda twĩcirie ũhoro wa Ngai ndatĩagĩra andũ maũthĩ kana muonere wa Ngai nĩ ũtiganĩte mũno na muonere wa andũ. Haleluya! God is not a respecter of persons. Haleluya! Ndĩrenda tũthome nawe maandĩko thĩinĩ wa ibuku rĩa Samueli wa mbere gĩcigo gĩa ikũmi na ithathatũ twambĩrĩrie mũhari wa ikũmi tũcoke tũthiĩ tũkinye mũhari wa ikũmi na ithatũ ngai ndatĩyagĩra andũ maũthĩ ngai tũthome jesii agĩkĩhĩtũkithĩria ariũ ake mũgwanja harĩ samueli nake samueli akĩra jesii atĩrĩ Jehova ndathurĩte aya. Hĩndĩ ĩyo Samueli agĩkĩũria Jesi atĩrĩ, ĩ ciana ciaku ciothe irĩ haha? Nake akiuga ũũ, nĩ hatigarĩte ũrĩa wa kĩhinganda na atĩrĩ, e rũũru. Samueli agĩkĩra Jesi atĩrĩ, rekania agĩrwo, nĩ ũndũ tũtiikara thĩ o nginya ambe oke.

agĩkĩmũitĩrĩria maguta arĩ oro gatagatĩ-inĩ ka ariũ a nyina nake roho wa jehova agĩgĩkora daudi na hinya mũno kuma mũthenya ũcio nake samueli agĩũkĩra agĩĩthiĩra haleluya samueli thutha wa kũrĩkia wĩra ũrĩa ahetwo agĩũkĩra agĩĩthiĩra haleluya bwana asifiwe sana twende twĩcirie atĩrĩrĩ ngai onaga atĩa mũndũ rĩ onaga atĩa harĩ na tofauti ĩrĩkũ kati ya ũrĩa ngai onaga na ũrĩa mũndũ onaga kũrĩ andũ matĩaga andũ nĩ ũndũ wa nguo iria mehumbaga Kũrĩ andũ matĩaga andũ nĩ ũndũ wa kũrĩa marutaga wĩra. Haleluya! Kũrĩ matĩaga andũ nĩ ũndũ wa mbeca. Kũrĩ matĩaga andũ nĩ ũndũ wa kĩũga kũraiha. Ĩĩ, na angĩ makauga nyendete mũndũ mũkuĩ na akamũtĩa mũno. Kũrĩ andũ angĩ monaga mũndũ mwerũ nĩwe wagĩrĩire. Kũrĩ andũ angĩ monaga mũndũ mũirũ ĩ black beauty nĩwe wagĩrĩire. Kũrĩ andũ angĩ monaga andũ atungu nĩo magĩrĩire. Tondũ na mũndũ ta ũcio mũtungu rĩ, ndangĩkĩinaina rĩrĩa rũhuho ruoka kana kĩhuhũkanio. Kũrĩ andũ angĩ monaga mũndũ mũceke nake anga nĩwe mwega. Ĩĩ tondũ na kũngĩkinya atĩ nĩ gũgũgĩteng'erwo mecirĩria mũndũ mũceke atĩ nĩwe ũgũgĩteng'era na ihenya. Kũrĩ andũ angĩ monaga mũndũ... ĩ mũndũ waragia wega kũringana na ũrĩa mũndũ aragia maũndũ macio mothe na itĩo iria andũ maheagwo nĩ society no ngai tiguo aroraga ngai aroraga ngoro ya mũndũ thĩinĩ haleluya ngai aroraga thĩinĩ wa ngoro daudi nĩarĩirio ah, samueli nĩarĩirio nĩ ngai na akĩrwo atĩrĩrĩ niĩ nĩ ndegete saũlũ ũkĩra ũthiĩ wokĩra wathiĩ nyũmba-inĩ ya jesii rĩ tiga kũrĩrĩra saũlũ rĩngĩ ũkĩra ũthiĩ nyũmba-inĩ ya jesii na nĩ ndĩthurĩire mũthamaki kũu ũthiĩ nĩ ũgũitĩrĩria ũrĩa thurĩte maguta kũu harĩ ariũ a Jesii no ndanerwo nĩ ũrĩkũ haleluya na hĩndĩ ĩrĩa erirwo ũguo rĩ nĩ hakinya handũ nĩ athiĩ nyũmba ya Jesii na maandĩko ma Ngai marauga agĩtũngania nginya athuri ũguo nĩ kũrĩ nginya athuri marĩ hau mokire mũthenya ũrĩa samueli okire gũitanĩrĩria maguta agĩcoka agĩĩta ciana ciothe cia jesi agĩcitherithia no twende tũririkane atĩrĩrĩ kũrĩ kana gatarĩ haha kũrĩ kahĩĩ gatarĩ haha ũguo na njihio magĩtherithio o na makĩharĩrĩrio we ndaharĩrĩirio daudi arĩ o na kũu rũũru daudi arĩ o kũraihu mũno na ũhoro wa kũmenyekana o na ũhoro wa gũtĩĩka nake jesii ah, hĩndĩ ĩrĩa acokanĩirie ihĩĩ iria augaga nĩ ciake ciothe agĩkĩrehe wa mbere etagwo eliabu Eliabu arĩ mũraihu mũno akĩoneka arĩ na kĩũga kĩnene ona gĩthithi gĩkwendeka tondũ rĩrĩa samueli amũrorire uge "Eh, mũthamaki wa jehova nĩwe ũyũ ũrĩa jehova arenda gwĩcagũrĩra nake samueli akĩrwo nĩ ngai atĩrĩrĩ ndũkarore gĩthithi ona ndũkarore kĩũga ũrĩa araihĩte haleluya nĩ tondũ niĩ nĩ ndĩmũregete niĩ ndiroraga ũrĩa andũ athĩ maroraga ndiroraga gĩthithi no ndoraga ngoro thĩinĩ ũguo nĩ kuga ngoro ya eria mbure ndĩarĩ njega ngai nĩ amĩrorire akĩona ti njega hagĩcoka hagĩũka ũngĩ wetagwo abinadabu hagĩcoka hagĩũka ũngĩ wetagwo shama magĩthiĩ mabangĩtwo mabangĩtwo mabangĩtwo nginya rĩrĩa hakinyire wa mũgwanja Mm, agĩkĩtũkithĩria ariũ mũgwanja hau na ngai akiuga atĩrĩrĩ nĩka atĩa hawa gũtirĩ mũndũ thurĩte Aha, bwana asifiwe haleluya ngai akiuga ndarĩ mũndũ athurĩte ĩĩ nake samueli agĩgĩtuka nĩwe ĩkĩrigwo atĩrĩrĩ ona njĩrire Samuel- Je- jesi arehe ihĩĩ ciake ciothe-rĩ nĩ kuona- nĩ kuonania harĩ mũndũ ũhithĩtwo Agĩkĩũria Jefia atĩrĩrĩ, wĩ na ma ciana ciaku ciothe ci haha? Jefia akiuga atĩrĩrĩ, aa, harĩ kangĩ karĩa kanini karĩ na gũkũ rũru gakĩrĩithia. Nĩ ũraimajini ithe wa mũndũ agatara ciana ciake na akariganĩrwo nĩ ũmwe na agatua mũndũ ũcio ona ndarabatarania. Mũndũ ũgwĩtwo Daudi nũ thĩinĩ wa mũtũrĩre wa ũmũthĩ? Daudi nĩ mũndũ ũrĩa ũkoragwo iruga-inĩ Nĩ mwĩte no ndarĩ iruga-inĩ, nĩ tuge nĩ ũhiki for example. Kũrĩ andũ makoragwo ũhiki-inĩ nĩ ete no matinetwo mathiĩ ũhiki, matinetwo mathiĩ iruga-inĩ, mena kũu makĩhĩhia mĩtwe, mena kũu makĩhũra thubu. Andũ acio nĩ ete no matirĩ ũhiki-inĩ. Ũguo andũ acio matiratambũrĩka ona rĩrĩa gũkũgayano tũindo tũrĩa tuoka, o matirĩ kũndũ mareka atĩa, maratambũrĩka nĩ tondũ mena kũu na kũu thutha. Daudi wa ũmũthĩ-rĩ, nĩ mũndũ ũrĩa wĩtagĩrwo kĩndũ gĩatigara. Nĩ mũndũ ũrĩa wĩragwo atĩ tondũ nĩ ciatigara-rĩ, twarĩrai ng'ania, tondũ nĩ ciatigara-rĩ, twarĩrai, na nĩ ũru mũno kũheaga andũ kĩndũ tondũ nĩ gĩatigara nĩ waremwo nĩ kũrĩa. Daudi nĩguo atĩngagwo. Tondũ wa rĩrĩ, nĩ nguona no gũkorwo kũrĩ mahinda gwokaga andũ na keki. na mĩgate na indo ingĩ nyingĩ iria tũrĩaga mũtũrĩre-inĩ ũyũ. daudi agĩũka akoraga ma- ma- maratathi ma keki daudi agĩũka akoraga makoro ma marigũ meru nĩ tondũ ona ndanaririkanĩ- ndanaririkanwo nĩ mũndũ angĩkorwo nĩ akũriganĩra hĩndĩ ĩrĩa jefi arĩ kuo-rĩ ĩ hĩndĩ ĩrĩa guoka andũ mataroria ciana ciothe daudi atũrĩte ariganĩire daudi atũrĩte na kũu akĩhĩhia akĩhĩhia rĩngĩ mbembe na nũgĩ nĩ kũrĩ ndĩ

ndatigagĩrĩra andũ amwe ngai rĩrĩa atũmana rĩ ndatigagĩrĩra andũ amwe ata marathimĩte ngai arathimaga andũ kũringana na ũrĩa kwenda ti ta ũrĩa andũ marenda nake jesi akĩũria atĩrĩrĩ ciana ciaku ciothe ci haha agĩkĩrwo itirĩ haha akĩrwo kũrĩ karĩ rũru akiuga atĩ mũtigaikare thĩ mandĩko ma ngai mauga tũtigũikara thĩ nginya arehwo nĩ tondũ ũcio rĩ nĩwe ngai athuri angĩkorwo nĩ arega aya-rĩ na nĩ harĩ ũngĩ wĩ mũrũru na nĩ arauga nda- ndamathurĩte aya-rĩ ũcio wĩ rũru nĩ agĩrwo nĩ tondũ tũtiikara thĩ rũgamai oro ũguo tweterere mũthamaki elect the president elect wa hingo ĩyo oke nĩ tondũ ngai athura mũndũ arĩ o rũru-inĩ ngai athura kĩhĩĩ atigana na kĩa nene ngai athura kĩhĩĩ kĩa rũũru atiga andũ magũtĩĩka. Haleluya! Nĩ tondũ Ngai ndaroraga kũringana na ũrĩa andũ marenda. Haleluya! Muonere wa Ngai na wa mũndũ nĩ itiganĩte. Daudi hĩndĩ ĩrĩa agĩrirwo na okire rĩ, nĩ ndĩramenya nĩ kwagĩire mĩnugunĩko. Hmm? Wĩna ma mũnabii ũyũ nĩ wa wĩna mamũna biũ nĩ aramenya ũrĩa arauga ngai angĩtiga anake athaka ũũ nĩ kĩagĩre kĩhi ona ariũ a e- e- a- a jesi nĩ njũĩ nĩ maugire atĩ nĩ tũkũmuona tutaona vile atafanya Ĩĩ, ngai angĩtũtiga kwanja ta nĩ mũraihu werie mbu akauga abana no ngai ũrĩa enda gũthura nĩwe athuraga agĩra kĩhiũ nauga nĩ gĩitĩrĩrio maguta na nĩ ũĩ hĩndĩ ĩrĩa jesi Ah, Daudi akinyire rĩ, Daudi akinya, Bwana asifiwe. Maandĩko ma Ngai marauga akĩoneka arĩ reddish, ii karangi gathaka, akĩoneka nginya e mũthaka nginya thithi akĩoneka alikuwa anang'ara kwa nini nĩ tondũ already favor ya ngai yarĩ igũrũ rĩake when god gives a

bwana asifiwe roho wa ngai akĩgĩa igũrũ rĩake nĩ ndĩramenya nĩ acokaga hihi kũnyũrũrio ona nĩ ũkũririkana agĩthiĩ gũikara nyũmba ya saũlũ hakuhĩ oragwo no ũhoro wa ma nĩ atĩrĩrĩ kana nĩ ũnyũrũrio kana nĩ wagĩrwo bata haleluya kana nĩ ũrangĩrĩrio kĩrĩa kĩhande nĩ ngai nĩ kĩhande haleluya na maandĩko ma ngai maugaga atĩrĩrĩ daudi akĩgĩa na roho wa ngai kumanagia na hau when the spirit of god is upon you Hĩndĩ ĩrĩa Roho wa Ngai oka igũrũ rĩaku-rĩ, gũtirĩ mũndũ ũngĩgirĩrĩria mũbango wa Ngai ũkinyanĩre. Hĩndĩ ĩrĩa favor ya Ngai yoka-rĩ, mũbango wa Ngai nĩ ũgũkinya because God is not a respecter of persons. Ngai ndaratĩĩra andũ maũthĩ. Hallelujah. Ngai ndarona ũraihu. Ngai ndarona ũkuhĩ. Hallelujah. Ngai ndarona kĩũga gĩaku. ngai ndarona ũtungu ngai ndarona ũceke ngai ndarona mbeca ngai ndarona mamlaka god is looking for somebody to bless god is looking for somebody to use hallelujah ngai arenda mũndũ wa kũhũthĩra na gũkũhũthĩra ũguo hana provided his favor is upon you hallelujah hũrĩra jesu rĩhĩ bwana asifiwe ndĩrenda mũrata wakwa ndũkeire ndĩrenda mũrata wakwa-rĩ ndũkeone ũtarĩ na bata nĩ gũkorwo ngai nĩwe determined determinant he is the greatest determinant ya ũrĩa mũtũrĩre waku ũgũikara ti ũrĩa andũ marakuona ti ũrĩa andũ mareciria no nĩ ũrĩa ngai arakũrora agakuona haleluya daudi hĩndĩ ĩrĩa arĩithagia no ũkona andũ nĩ maugaga atĩrĩrĩ kĩgai gĩti kĩrĩ kĩrĩa kĩa jesi andũ nĩ maugaga atĩrĩrĩ ĩ kĩu kĩhĩ ona no korwo nĩ inagĩrwo nĩ ihĩ iria ingĩ kĩhĩ kĩu mũtwe nĩ wa kĩu no ndĩende gũkwĩra atĩrĩrĩ kana nĩ ũrĩithie na nũgĩ kana nĩ wĩtwo kĩhĩ kĩhĩu mũtwe kana nĩ ũkorwo nginya ũrathiĩ ta wĩ njaga kana nĩ ũhĩe nĩ riũa nĩ waimajini mũndũ ũkũhĩte nĩ riũa na kũu ũguo gĩthaka-inĩ mũndũ nginya wĩna mathina ma kũa marigũ nĩgetha acine arĩ kũu mũndũ wĩna nginya heho ya rũru-inĩ agĩkinya maandĩko ma ngai makauga aroneka arĩ mũthaka it does not matter the situation surrounding you it does not matter what you have gone through but the bible says that when the favor of god is upon you god is going to use you nobody is going to restrict God from using you haleluya ngai ndakũgirĩrĩrio nĩ tondũ andũ matirenda ngai maandĩko make maugaga arathimaga ũrĩa enda kũrathima na agakenia ũrĩa eyamũrĩire mũrata wakwa no korwo andũ nĩ makũirĩte mũrata wakwa no korwo andũ nĩ makwagĩte mũrata wakwa no ũkorwo andũ nĩ makũhatĩrĩirie mũrata wakwa no ũkorwo wĩ mũrangĩrĩrie no kiugo kĩa ngai ti kĩrangĩrĩrie Ngai ti mũrangĩrĩrie. Our God is alive. There is a God in heaven and he is going to send for you. Na nĩ egũkũruta kuma irima-inĩ rĩrĩa ũhingĩrĩirio. Na nĩ egũkũruta kuma rũru-inĩ rũrĩa andũ magũikirie. Nĩ egũkũruta kuma irima-inĩ rĩrĩa andũ magũteire. Haleluya. Nĩ egũkũruta na akwambararie ũrĩanĩre na anene. Athuri a itũũra arĩa metĩtwo ma nĩgetha macundie kũrathimwo rĩ

Good luck, Makania, Kiria, Wina, Kio, but God is going to use you. May God bless you. May God pour richness in your heart. May God give you all that you need so that you can serve him. Ngai arokũrathima, Ngai arogwĩka wega, Ngai arokwambararia, akũrute kũu andũ makũhithĩte na akũhe hingo njega ya kũmũcabu ngai witũ ndatĩagĩra andũ maũthĩ na nĩ egũkũrathima rekei tũhoe nĩ twacokia ngatho nĩ ũndũ wa kiugo gĩaku mwathani tũteithie kwaga kwĩira tũteithie kwaga kwĩnyarara tũteithie kwaga kũrora andũ marauga atĩa no tweterere bĩba yaku no tweterere ũhoti waku nĩ tondũ we ngai we nĩwe ũgũtũcagũra we nĩwe ũtũcagũrĩte ona andũ athĩ mangĩaga gũtũcagũra nĩtũrekererie guoko-inĩ gwaku mwathani nĩgetha tũrathimwo nĩwe nĩgetha tũhũthĩrwo nĩwe nĩgetha tũthurwo nĩwe thĩinĩ wa rĩtwa rĩa ngai thĩ ona rĩa mũriũ ona rĩa roho mũtheru may god bless you may god give you his favor in the name of the father the son